Niko la muga jwang, wacha kwa duo kende donda la TV ka. Donda la TV otingo gik mapek. To kawuono waduogo. En an madwa keto we e ler kendo dwa lero mang'eny. Dokta kata injinia kata sajoji kod nyadendi Eunice Achieng' Akech Ehe. kata Nyoriwo. Machiegni uru nyikwa Ramogi. Erokamano.
Kamano. Nyadendi opakore mowinjo dwonde. Oting'o wach kuome kama rach. Wach ni ka. Kamano. Akoni wach ni ka.
Wach pek.
Ai. Wach pek. Nyikwa Ramogi Ajwang', sama wawuoyo kodu ni nitie gik mosepuonj mang'eny e mbui ka. Dhano osewacho, osepuonjo ndi. lakini ma wan kawuono pok niwinjo mar adier pok iwinjo magi pok owinji kok wada moke pok ochopo e it dhano podi kamano twakwa ma kawuono wadwa wuoyo kuom rito dhako mayach eh. kata kaka inyalo dak kod dhako mayach eh. ndalo mang'eny mon mayach oseywak kata chuo oseywak keny moko osekethore nyithindo moko boseringo mieregi nikech Kadhako yach. Hey, yawa to pigni pek. E pigni ada mule. Sa joji kono pek.
Opek. Opek.
Gini Opek.
ka ni kodwa ka. Wada wuoye gima ni ka. Ok wawuoye gik mwaparo. Nyikwara moga jwang nok ang'e nodhi sieme lakini Gini ko wadhi ka- adhiya mbele. Ok wawuoye Koro gik mwaparo. gini endo osechanda Kamano.
ni dhako yache ot. Mm. Sama dhako ya chot ni weche moko pek. Mm. Gi apa ni ngegi bada wuo. Ange gi George.
Ango gi nigo mata. Weche gi tek samoro kata muchi kende. Eh. Ok agombo winjo. Kiwuok e ot gokinyi to agombo winjo osiepna miduogo sende. To kochopo saa duogo, amanyo wakuba beng'oke. be much rach na koro winje gi mi be much rach na yani iwe much chuori e eh, much chuori jaodi mi hero kendo ma kuwi ma kodonjo dala uti ne gwen nenda nenda gwen to iwacho ni much rach sama en gi ich chopo kamoro ma dhako kosegamo remo eh. to iwinjo ka koro yani ditik dichuo rachni ok igomb winjo muche ok igomb nobed machiegni kodi to gini chuo moko oseketo ni dhako nowuondore awuonda kaka an ok chuo moko onge gino wuondo gini kowa wapim to uting'o ich
Une muting'o ich. Okano wating'i. Ko wating'o ich to kiaga. Ah. Kendo mar okalo dweche ochiko. Sa Jojo onge. Okalo.
Onge sa Jojo. Ing'e ni wan mm.
dichuo iting'o ich ka. Mm. Lakini dichuo oting'o ich ka. Kokia. Penja nang'o? Nang'o sadi.
Ting'o. Ting'o nang'o. Sama in gi ich mama mucha ok idwa winjo cha. Mm. To bi ng'eyo kida winjo mucha, mm. ti tigo babu waka. Ah. Eh? Wuonwa ne ka. Ni to kod mucha ok idwa winjo. To chutho gino timore adier, nitiere seche moko ma ok idwa winjo muche kata kako chiemo kende. Molo jomoko njako jomoko To kotimo kamano to appetite rumo. Igombo kata wene chiemo no, iwene mesa, iya. Nyadendi ni oyo wiya. Yaani gik miwacho timore kuomu gadier, kuomi. Gadier. Ato notimore na.
Ok adwa winjo dwonde, to ok adwa winjo, to kata kochiemo to to chiemo nade. mi gombo ni seche moro ng'ano kilose kaka ichiemo koko ti chiemo mbele ne iwe ango chiem bang'e kamano dada Eunice mar jaoda cha to nopogore
jaoda mm.
kapon ok ata wuoyo kuome okwe kwe kuma entieno kata kowinjo wache mm. jaoda kono mako ich mm. Nogama gama remo ni i. Mm. Niti shati mana we ot. Shati no ng'we ga ng'we. Ong'we mucha. Mondo kata onge adhi ma kata one week oko. Mm. Ong'we mana shati. Icho pogore. In mari ni chanda.
Icho pogore.
Eh? Nyithindo biro mopogore. Nitie nyathi mohero wuon, mm. nitie moro mabiro moko hero wuon. Uh-huh. Moro biro mohero wetene mane ot ka, uh-huh. moro dok dwargi. Yaani ine ine piny moro ma onge ng'ama nyalo understandi nikech jo kisungu wacho ni there is what is called change of hormones to sama change of hormones bedo ochakre paro nyaka dendi te kanyo tawinjo kipuonja gimoro tieni gini o- en dhano ngima machielo mane iyi mane onge ng'ato chiemo iyi ng'ato yueyo iyi to yueyo gi gik miyueyogo ochiemo kaka ichiemo odhi oko olayo kaka i- kawuono wach mon mayach onego riti mane wach makele dho jowi kawuono mon mayach onego riti onego her dhi uh-huh. nikech sama dhako osegamo remo uh-huh.
enene piny moro ma bing'e gimomiyo ami nafas maduong' mondo iwuo hmm. nikech un uting'o maneno mm. koro wuo wuo Sajon, mm. ok kata ni wuo mm. adieri mar wach kendo thuon wach Ero. ato mon mayacho onego ting' kata mane bam sama dichuo biro to monego ting'i nikech iwuotho kiting'o magini itedo kiting'o magini inindo kiting'o yani in ine piny moro kendi nyadendi Eunice iwacho weche mang'eny mm. mahane mucha mm. mochwori mm. ichak iwacho ni kaka ochiemo kaka onjako dhogo mm. ichak iduogo iwacho kendo ni ni ng'ani ok kata kata style monindo ga e ot ka ojoga ojogi mm. ere kaka idwaro ni mondo koro aduog e odni adwa bet kanye ok ing'e ni momiyo ywak mar joma mine mayach bedo nikech ma ok an kendo ma ne ok kita to kaluwore gi kaka chalo Nitie pogruok mabedo denda mowinjore in kaka ng'ama dichuo sama in gi dhako mayach ting'eyo ni chiega ni nitie gima oselokore kuomi omiyo koro nitie kaka onego bed ni adak kode nitie kaka onego bed ni awuoyo kode nitie kaka onego bed ni achako a- abe achako adjust ing'e ni kaka wabe wa- waloko dak e kaka ungo onego uloko dak kaka ning'iyo ni kidonjo ni tikwaki ti imor kodi samoro idonjo ka ogucha rama Samoro aol, tienda samoro moko kadwa kata chung'. To in kichung' achung'a kar ni nyaka to dagno bedo Ne, matek. ang'a ma dichuo Mm, to be kata sama in gi ejni Mm. kata ejno mm, nyaka ing'e ni dichuo donjo an ema chulo odni mm. to ma adieri Manda dhier. an ema pilo nyithind nyithindo achulo ne school fees Mm, amanyo mm, kadonjo e ot nikech koro ich mm. idwa kona ni koro Mi, mi, mi nyaka to koro a- abed low. ok ni bend lo sir george an gima dagomb nyiso yawuoto nagi ni sama dhako gamo remo dhakoni ok en nyoriwo mane ing'eyo cha nitie gima nyien madongo ei dhako niendi ma jo jo wasunge luongo ni hormonal imbalance Iluongo ni- Manitie- Iwachona nyaka English koro sani. hormonal imbalance tiende nitiere aina chiemo moko dwar nitie arufu moko dwar tok heche to ji wacho ni nitiere tieng' didek sami mako ich nitiere first trimester ma en dweche adek second be dweche adek ato third trimester be dweche adek koro e kind gigi te kidieny gi te achiel kachiel nitie gi pogruok mare omiyo mae koro kwakeli nikech osebedo wach mathago onagi kod piny mangima Keny mang'eny osekethore, chwo mang'eny oseringo miere, Onge. mon mang'eny be oseringo miere nikech chwo ok understand mine sama gigamo remo. Nyikwa Ramogi Wang' ata adagi. Gimomiyo adagi en ma. Jogi kelo mana wigi. En akelo wich ok ane. Kare ka tek kama, Atene kala bida gi mama kucho. Joma nyidengi ma gi wang' jowi. E namba wa makadho e boye kanyo adwa ni mondo ugonwa simu kendo undiknwa kata mana SMS mondo ukonya e twagni nikech adieri mar wach iwinjo kaka Sir George Bekele ni koro lotera dala. Min gi ema nomiya ich. An sama nabiro mimiya ich ma misiki koda. Nyaka koro wadagi mwang'e ni gima nitie yani, eri kaka wadwa rite mwakele piny. Ka wan ji adi? Man dalo ka Nyiko ramo ga jwa. dala mer ng'ato ok mi chiemo, min ng'ato kok ida sombo ne pika punda. Sa jo gima no kadhi. Nyikora Mogajwa.
E lai marwa mapiny kanyo no, nyisne u dada ni, nyisne u nyadendi ni, gima chwoka, badwa ni chwe mondiki, ondiki, ondiki, nyisna go uru gik mwakale. Mokwongo wiya bara, wiya ok ti, emomiyo abedo oko kunyal sangwe no tiyo. Mondo aduge ot ka alet kisenindo. To ka imiyo wa imiya stress. Mano kare onge eh?
aja mar nyidendi gamo remo. Kare kaka ni nyuoma wewe abi ami hera abed kodi mondo mi duogo kaka niduogo. Nikech ich be kok wamako. Biro pongo cho dalawa min gi koni. Iwacho magi madwa wacho. Kuom mano omiyo nyaka ung'e dak kodwa sama wasegamo remo nyaka ing'e ni jaodani ne ok en kama gimopogore ni kuom penja. Iwacho ni gima opogore.
Opogore.
An be ing'e ni sama gino opogore no, an be gik moko opogore malo ka. E bwongo na. Ang'o ma donge yi?
Onge. Ni obwongo na. Penji kaka nyathi tugo, ing'e eh. tugo nade? Ka penji gima obwongo na paro sama in yach no. Bi nya pimo na. To dong nyaka par kaka onego bed na chako dhi e klinik nikech nikwa ramogi. Hey! Sama dhako gamo remo, ma be gima chuo kia. Onego adhi e klinik, adhi e od thieth mokwongo Nitiere yedhe miluongo ni IFAS.
Mago pok awinjoga, mago pok awinjoga. Ok ne, yawuot odagi onge gima ong'eyo kuom mon ma yach, ok odwa wuotho, ng'ato ok dwa wuotho gi jaode mondo odhiye, odhi ode laktar, mondo mi laktar obed kodi piny, olerni. Idwa koni klinik cha be nyaka adhiye kodi, an. Onego wadhi ji ariyo. Aketho sa, an gi tich mang'eny monego atich. Sa jo japim nie.
Sama iwuok gi jaodi kudonjo e od thieth mudhi neno laktar, Ah. to imiyi nafas mokwongo moingo mon te modonjo. Mana pani parapa. Gino osetimoreni? Kamano e kaka owinjore an ka nagamo remo klinik na mokwongo Mm. nwadhi gi wuon parwa achiel kachiel mwadonjo od thieth kacho ne gibedo piny ubedo kaunti ariyo Ipimou kit kaka ngimau chalo. Wate. Wate. Kosepimi to gima moru. Kosepimwa. Ooyo. Ah ah.
An chak ipima. Kaje macho.
Ah, ah, ok adhi, ok adhi, ok adhi wuondo. Gino chuo luoro.
To gino ber kopim te. Nikech koro ing'eyo ngima nyathini. Dichuo ng'eyo ngimane, dhako ng'eyo ngimane, asto wang'e kaka wang'e to ngimane. Wapenji gimoro ka e wang' jowi ka. Penja. kidhi osiptal koda kik iduoga komondi winji ok aling kidhi wuok kidhi osiptal koda mm. dhi change behavior magi ot ling thia chaka piny mm. kidhi koda osiptal eh michopo koda mm. dhi miyo ber ni lokore
kik iduok komondi mar ariyo nitie tabia mo ma un ge ot kuchu maleyo aleya chunya kata wuotho kodi sama iyachno gimomiyo awacho kamano idhi iweri law mane irwako okinyi emi a- aweyo dwoka dwoka Sandra. nyawegi dwoka Nyikwa Ramogi kendo nyidendni mosegamo remo kata kaka bachaloni en gima ber moloyo yudo dhako manyalo ting'o ich kama to kata ma be pok oting'o Nyasaye pod oherogi. To kata nitiere ute be maonge nyithindo to Nyasaye pod ohero. Lakini mago moseyudo thuolo mar ting'o ich kama gimokwongo de ok idwa ni mondo denda okethre dok imiya ich. Gimokwongo nokaa dalawa ka yo kuot. Tisungore kiwuoyo. Nikech Yaani- yaani- yaani atimo isungore gima kamano.
ber. Atimo gima ber kendo Joma mina amor ge. gi gima atimo. Ehe. Sama dhako ogemo remo nitie jomoko ma face gi kethore. Eh. Nitie jomoko mok dwa mo mang'we ng'ar. Nitie jomoko mok dwa yie wich maber. Nyikwa ramo gi kanto gola gimiluongo ni earrings ok adwa. Yaani hicho sigoli nyake yale. Oko oka ogola kan wako. E pesa. Pesa toko gola. Pesa toko gola ngato. Hmm? Tije monyako eh. ni tiyo tiji motegno lakini pesa toko golie. Tiji titi ya tiya. Ichaki penjo ni dhi kode osiptal biro chenjo kit kaka abede odika. Dok kanyo.
Biro pogore mabor nikech sama wadhi kodi od thieth Laktar biro bet kodi piny mhm. to biro leroni mhm. ni koro nyadende ni ngima mochako ok en ngima mane mare machon cha nyaka koro ing'e kaka idak kode nyaka ing'e kaka iloso kode nyaka ing'e gik monego bed nochamo nikech ji mang'eny osedwaro mana ng'e ngima nyathi to ok gidwaro ng'eyo ngima min nyathi Kanyo to awinjo kipuonja gimoro Koro lakini ing'e ni Juda koni to nyathi na- dhi nade? To nyathi botugo, to ok ng'e to nyadendi, to interior nade? Iwinjo nade? Ngimani dhi nade? Oguchwa jaramwa, dichwe koko biro ni, be luoko shati, be luoko, ng'ani onego duoge gi hera, ni to min oda. Lawa ma kama kama, pok obedo ga koko luoke, en ang'o momiyo pok oluoke? ing'e gima Mondo timore.
ing'eye gima, gima kale.
Gima asefwenyo kodu. Joji rit mondi.
Ariti. Omiyo ka wuotho kodi madhi kodi od thieth, ngima dhi lokore odwa ka. Gidhi idhi puonji kaka onego wadagie, kaka onego wawuo gi kaka onego warit nyathi mabiro, kaka wendo machielo mabiro siko e odwa ka. Mhm. Kuom mano ber wuotho gi jaherani kodhi e od thieth. miyo rito rito ich bedo mayot. Iko Ramogi Ajwang' uwinjo gi itu. Nyadendi ni overpower, ohewa. Jumbe wacho ni ohewa. Olero gina achiel kachiel kachiel. Dwa ni mondo undikne maumbu kalo e uteu kanyo, e layorwa makalo piny kanyo. Ndikne uru kone maumbu kalo e uteu kanyo. Iko Ramogi Ajwang' kokwada wuok ka wadhi gamo yamo kendo wadhi yueyo matin. Kwaduogo, wada somo ote machuok moseor ka. Sama nwa wuoyo cha dada Eunice, Yes. eh gimol, kendo gimol, to gidonjo ka mang'eny. Gisedonjo ka modhuro.
Hey! Yawa nyikwa Ramogi Ajwang' dhano kale gik matek. Moro aneno ka. We wadhi e yueyo mondo aduogi.

Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi Ajwang', waduogo kendo e chenro kendo e kidieny mogik mar twakwa ma kawuono. Wadwa ni mondo mi wawinje kendo wasome ote magu museoro, wawinj pek ma ji nigodo oko kae mondo wayud kaka wanyalo konyore e yo achiel kata yo machielo. Sa George, Nyadendi Eunice, weche pek ka. weche liet.
Juno Onyango koa Nyamchumbi Mm. penjo kama. Ni nyathina mokwongo nayudo konyruok koa ka Nyamrerwa. Nyathina mar ariyo konyruok oa ka nyamrerwa. Koro John penjowa niya, ang'o momiyo udwa ketowa gi tok teko moro ni nyaka dhi gi dhako e klinik?
Hey, John, mok oliet. Oliet kapas John. Eh, Akena asomni machielo ni kokidwoka Somane machielo, wasomo somo ate mondo eko aduok kamoro achiel Eh, duto. owadwa moro nitie ma Migori ka iluongo ni Job Ndege. Job Ndege to kokedo wache malich. Job Ndege wacho niya, ni chiega oketa ni sa auchiel otieno adhi ang'iew ne odowa. Ochako oketa ni, ni sa odwaro maka. Ochako ere kaka dakonyore e odni ma en gik modwaro yan odwaro odwa nyaka ni ong'we much simiti winjo gima giwilade wacho Maonge modwaro.
Hey, Ji kate mapek oko ka. Atiek gi mogik. Tiek gi mogik.
Wuoyi ni ambita. Mm. Iluongo no Nyango Cliff. Cliff Jambita. Jambita. Mm. To Nyango ni jalo kijana matin. Mm. Kicho penja penjo moka matije Texas. Mm. Onyango penjo niya. Kamano.
Owetena gi nyadendi mane TV no. Mm. Ere kaka dhako ni atero ni mondo odhi odag gi mama dala. To kuma odak gi mama dala ni pod dhako ni chando mama kucho mana kaka nochanda ka wan kode e boma ka. Dako ni kura kedo dage hewa koso da iwinjo penjo no. Cliff penjo ni to tieka. Sajo jawinjo weche ma jo jo piny osewacho mm. kendo en wach mar adier ni nitiere hinyruok kendo ji hinyore miere mm. to osebedo wach ma nitiere kor ji ma kama ng'ato ng'onge weche gi ma onge mm. to obedo odiochieng' maber ma nyasaye oloso mondo mi wakelnu wachni kobiro onyiedhore e wang' jowi kamibede wakelonu dwoko wuodwa wuodona gimupenjo kuom dhako monego ter dala gi min to kosetero ir min kendo nyakoni pod thago mana min kaka ne thage Eh. gimokwongo madwa ma- adwa ni mondo mi ing'e ni minu ok ong'eyo ting' ma nyakoni ni godo samoro kaka nacho ni tich ma samoro ok dwa kata mana min wuoyi samoro ego kitere to kuche ma koro ok odwa- ok odwa siwaya makatin koro ni ber ber e bathe ka Yaani Jackie chiero moro. Ni ich kendo kudwa nyaka mama wa dala kuch. Kudwa nyaka mama wa dala kuch. Kuom mano, mae ting'ni, eh, eh. mae ting'u. Ema no medo jiwo ni sama uwuok udhi od thieth kamoro achiel, to laktar dhi leronu kaka onego uwuothi e ijni, kaka onego uwuo, kaka onego i-understand wadu, kaka onego ibed machiegni gi wadu. Mm. Omiyo kisepuonjori gigi te, ok ane gimomiyo dikaw nyadendi ma nihero mimiyo ich kihero ni ting' itero ne minu dala bed abeda kode puonjre uru ng'eyo wa- ng'ato ka ng'ato ng'e wadgi Eh. Ose- ka ng'ato oseng'e wadgi to dak dhi bedo mayot kuom mano anok agomb neno kendo e yonagi ka ni kisemiyo nyar ng'ato ich kaka koro nyoriwo mara koro ber ni otugo to mucho ma koni gi koni koni ni eko kiting'e itere ni minu mano kendo gari no ok anyon nadhi kanyo nimekula fea na hiyo imeenda sayoni imeenda nikona mboga dwang odwoke dogwinyo odwoke imeenda wow wachako dwoko penjo machielo mar ariyo mm. nitiere wuodo nagi bende mopenjo kuom nyamrerwa ndalo machon ne nitiere mon mane konyo ji kata cholo mon kata rwayo ich to ne ok gikosi kendo ne gitimo maber malich mm. nikech ne gin gi lony To sani ei miere kuonde mwadake nitie ng'ato ma samoro noneno ka min gi cholo ji to bang' min gi tho en ok oonge gi lony moro amora to kawo tij min gi nikech ne en mar yuto mar dalagi koro samoro kitero chiegi ni mondo odhi okony gi ng'ato ainano to ng'ano onge kod lony to kano ema walale mine matindo kendo walale nyithindo bende ka ng'adi dada Eunice Ng'ada. moro notime plot kuma nwadake Eh. ndalo ma adake plot mo piny kocha Eh. ni jam- nyamrewa ni cholo miyoni gi, gi, gi simu emomenyo koko cholo Mano- to otiyo gi kede emomiyo anyisou ni ok ber mondo wadhi e ute ainago nitie joma onge kod lony ber kiwuok idhi e od thieth piny sani olony Od thieth nitiere kuonde machiegni machiegni, ok kaka ndalo machon mane od thieth moro ni ka karachuonyo ka, moro nitie mana Rangwe Mwalo, moro nitie mana Mbita dho nam. Mm. Sani ute thieth nitie mang'eny, omiyo ka jaodi ogamo remo make, wuothuru achiel kachiel tidhi e od thieth. kacha inyalo yudo kiketo samoro dhako ne nitie gi tuo mar, ma- mar ukimi ma sani omako ji Mm. en gima yudo ji ayuda to sama en kamano nitiere kaka e osiptal gin gi lony mabiro konyo nyathi miyudo kata nyathi minyuolo Mhm. kik gam tuo kuom mano ber mondo wadhi e od thieth Mire- nyamrerruok en ng'ama rach lakini nitiere mana molony kik walwar e lwet ji alwara kaduogo e penjo mokwongo mano penj gi wuodwa moa e dho nam chumbi mm. mopenjo ni to koro kawuono dwaro maka kiny odwa ng'we simiti to orucho dwaro ng'weyo chuodho man e dho aora anyisou kwachako twak yawuoto nagi eh. jowadu gini kwaseyudo wana wana dhano mopogore wapogore gi dhano mamoko wana piny mopogore nikech seche moko inya gombo rech manumu ka mokel mano madwa ni chiele ka mosechiele adwa ni bule omiyo e gini amedo wacho kendo awacho kendo anwoyo mm. ni sama ne wawinjore kwaherore mm. we mondo sama gamo remo be mondo wabed e winjruok mm. kendo waherore to gima duong' manyalo bedo maber kata ne nyimine sama intiere gi pek moro Ber mondo ibed ayanga e nyim jaodi to inyise ni osiepa awinjo kama ta adwaro kama mondo ka to we kuota kuota ma in koro wuod wegi ni okiai okia ni wuok ituwuok malo kata idhi piny kanye ma dani wuoye kabisa ber mondo mi wabed mon mobet ayanga Mhm. tiwuoyo iwuoyo gi joma in godo Mm. ni jowadu anto nyuka mar mobagi to nahero to sani ok adwa nyuka mo awinjo kanye nahero kuon kuon marachar kuon kubali sani tadwaro mokeki Ei. sami sewuoyo kodgi kama Mm. tiketo joka e paro achiel kodi omiyo udhi ting'o ich kumor to kendo nyathi bidhi nyuol kumor omiyo nyikwa ramogi wago erokamano ahinya kuom jogo mosebedo kodwa kamoro achiel nyaka wachak twak kendo koro wagik wagik wasegik tum tang'eyo ni ma ok e giko wabiro duogo kendo kendo wabiro medo dhi mbele kod twak mad nyasaye ma rito joge omed ritou nyaka wachop kendo wanere erouru kamano